Rere ana te mana weʻiweʻi o te rangi, rere ana te mana weʻiweʻi o te whenua. Rere atu ana rā ki te mauri tū, ki te mauri rere, ki te mauri ki te waiao, ki te ao mārama, tēnei te mauri ka tū. Waenga ka tū ake rā tēnei ki te tuku atu i ngā mihi, ana, mai i te kupu o te uru, ana, ki ngā tai, ki ngā ware wānanga, ki ngā ware kōrero, oti anō rā, kei te iwi nui tonu tēnā koutou. Tēnā rā tātou, a ngauri ā rātou mā ngā tūpuna, oti anō e tangi arorangi atu ana te ngākau tapata i tēnei wā ki ngā tini aituā kua ngaro atu nei. Ko rira koutou ko hoki atu rā ki te āio mō wai rokiroki tēnei te tangi, tēnei te mihi e rere koutou. Otiia anō rā ki a tātou ki te ao tangata e takatū nei i te mata o te whenua, karanga mai tātou, te kupu o te uru tēnei e taunaki ake ana i ngā kaupapa uua, ngā pūrongo kua puta mai ai, arā, i te reo o te uru i tēnei wiki. Koia, koia, koia, koia ko tēnei o ngā pūrongo tuatahi i puta e āngai tika tonu ana ki te ngaru nunui, te ngaru niwa o Urutā. Kua eke mai te ngaru niwa mai te takiwā o Tāmaki Makaurau, oti anō te Tai Tokerau, kua ū nukunuku rā tēnei o ngā ngaru tai wawati kua tae atu ki roto i ngā tai o te waka o Tainui. Te waka o Tainui me ōna waka roeroenga katoa kei reira te urutā, nō reira kua tau ki roto o Mōkau. Ko Mōkau oki te kua a Urungātu ana ki roto o Taranaki. Nō reira nā runga i tērā e āngai pū ana tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei ki tērā ūnukunukutanga. Oē nō, nā runga i tērā e tika ana kia mihi atu rā ki a koutou e ngā iwi, e ngā reo, ana kua tau mai nei tēnā koutou, me uri tātou i tēnei wā ki te pū rongo tuatahi.
Ko Mōkau te tongi ki te raki, ki waenganui i ngā rohe o Taranaki me Waikato. Koinei hoki te wā i ka tūtaki te taumata o Iti Tuatoru ki te taumata o Iti Tuarua. He take tino taumaha tēnei, kei Orapa Aere te mate urutā ki roto o Taranaki. Koinei te kuaa ki te tai auauru.

You know, at, at bay, and it's uh, my tamahat, and uh, it's uh, the Pirihimana and nā iwi o Taranaki collectively taking um, kaitiakitanga of our whenua here, so Tama, Mutunga, Maru, Te Atiawa, Taranaki, right around the coast. I ai ki te waka tauki, ka rere te puru o Poutama, ka rangona e ngā au o Taranaki. Koinei te take, kei te tino taumata tēnei āwatanga mō tēnei Pirihimana

E kōrero toutou tō mātuku ki ngā whānau. Don't travel into Taranaki, stay at home whānau, keep yourself safe, you know, look after whānau, stay home, get vaccinated, that's the best thing we can do to protect ourselves and our whānau. Ko te tūmanako ia, kāore te mate urutā e whakawhiti i te awa o Mōkau, Iriwere Rerekura, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Eruera me tēnā o ngā pūrongo matua nui. Ana kua rongo ake rā tātou e te iwi kei reira te aukati, kei Mōkau. Bueno kei roto i te rohe o Tainui waka ana tēnei urutā e āā ana i tēnei wā e ngaungau aere ana. Nō reira ngā manaakitanga i tēnei wā ki te hunga kei Tāmaki Makaurau ara kei Te Tai Tokerau oti anō kei roto i te waka o Tainui nōki ngā manaakitanga nui ki runga i a koutou. E kite ake ana rā tātou ko te matū nui o tēnei o ngā aukati, ana, ei aukati, ei tāwarau i te unga āereere, whakautiuti āere, ā, mai te rohe o Taranaki ki te rohe o Tainui, ā, āere tūpato ake, e te iwi kia tīma mataara te āere, ā, i te mea kia kore hoki tērā uru tae, uru mai ai ki roto i a Taranaki, e uru atu ai ki Wanganui, e puta rere atu ai ki ngā iwi, ki ngā rohe o te mātonga whenua rā, ana ki te wai, ā, ki Te Upoko Tika. Ā, nō reira, koinei te mahi nui a te aukati i tēnei wā, e aukati ana, e karo ana, e pare ana, kia kore hoki te urutā e uru ki roto o wāhi kē. Tērā ka tae ka rua te kaha nui o te iwi o tērā takiwā ki te aro nui ki te auora o te katoa. Me te mahi tahi atu ki te Tari Pirihimana ki roto o rā tātou ngā kōrero, a Matuku tēnā o ngā pirihimana e kōrero ana, ā, kia noho aumaru ki te kore koe Ā, e, ki te kore koe, ā, e, e puta ana kono o au maru rawa, nō reira ko te tino a Toutou kua puta mai, ā, me take nui ka we e koe i tō kāinga. Nō reira ko te, ko te uara i pai ake me no o au maru ki ngā kāinga, ā, ki kore oki a koe e āirie, e āirie i te, i te nuku o te whenua, kia kore oki tēnei urutā, tēnei mate, e pā ki a koe. Nō reira, koinei te mahi tahi a ngā iwi a Ngāti Tama me he rākauranga rangatanga o te raki o Taranaki me te tari i Pirimana, ana, e aukatikati ana i te uarangi kia noho haumaru mai ai ko te katoa. Nō reira, e mihi ake ana rā ki te kaupapa nei. Koinā te iwi ka māuti atu rā tātou ki tēnei ki te pūrongo tuarua, te wai ake nei. Tēnei o ngā pūrongo, arā, e āngai tonu ana ki tētehi uarahi kei roto i te takiwā o Te Manawatū, ā, koia tērā ko Te Aua Tūranga. He uarahi ou tēnei e waka tikaina ana, e waka, e paraina ana hei uarahi pai. ā, kia tae ai i te tini te mano waka te āiere i runga i a ia, i roto i ngā tau kei mua i te aroaro. Ko tētehi o ngā rerekētanga o tēnei o ngā kaupapa te wai ake nei mō te uarahi o te ahu a Tūranga, e āngai ake ana ngā iwi Māori me ō rātou whakaaro, me ā rātou kupu manaaki, kupu tautoko i te kaupapa o te wai anganga i te kaupapa o te wai anganga o te uara i ou nei. Ara, kei rero ki te unga pēnei i a Kīngi Kiriona, ana, e arataki ana te taa ki te mātauranga Māori. Na, ko te mātauranga Māori tonu te pūtake o te pūrongo te wai ake nei, kua wai ua, Mātauranga Māori, toʻu mātauranga Māori tēnei o ngā kaupapa a Te Aʻu a Turanga. Ka kī ake e te iwi, me uri ake i tēnei wā ki te pūrongo.
Kua whakaingoatia te kaupapa hanga huarahi a Te Ahua Tūranga, te toa o te wāhanga mātauranga Māori i raro i te kaupapa Diversity Awards New Zealand 2021. He ai ki a Waka Kotahi, nā tō rātou mahi ngātahi me ngā iwi o Rangitāne te take i angitū ai te kaupapa nei. Ko te whai ake nei, ko te rōngā atu o ngā whakamahuki. E hurō ana ngā iwi me ngā kaiapataki katoa i te kaupapa o Te Ahu a Tūranga i tō rātou whiwhinga i te taonga mātauranga Māori. We were really pleased to have won that award. I mean it was a little bit different to how those awards usually sort of carry themselves out. This time, you know, obviously during Covid level three, so that sort of changed the dynamic of it and having it online. Kua whakatō te kākano o te ao Māori ki roto i ngā whakahaere me ngā āhuatanga katoa o te kaupapa nei.

and also I guess having that influence of the whole project and, and iwi involvement, you know, as tangata whenua. E rima ngā iwi e hono ana ki ēnei whenua. He ai ki tēnei o ngā māngai kōrero o Rangitāne, he ai ki a Terry Hape, ko te mahi ngātahi te tino ito o te kaupapa nei, mei kore ko tēnei tūhononga, e kore tēnei manu e rere. Tuatahi, kāti kia mimihi atu ki ngā hononga o ngā iwi i runga i te kaupapa nei. I te mea he waka kotahi, he whakaaro kotahi, nō reira kāti kia mimihi atu ki a Kahungunu, ki a Rangitāne, ki te Rāwhiti, Ngāti Kauwhata, Ngāti Raukawa ki te tonga, mātou anō hoki o Te Manawatū E, e whai whakaaro i runga i tēnei me te whakaaro kotahi. E whakanui ana te taonga nei i te pai o te whakamahinga o te ao Māori ki waenga i tēnei tūhononga, e para ana te huarahi mō ēnei tūmomo mahi hei ngā rā ki tua. Ka whakatau tātou, ngā iwi, ki ngā kanohi hou, ki ngā kaimahi hou e uru nei i runga i te kaupapa nei. Nō reira, tā mātou nei waimarie ki te tutuki pai ai i ngā tikanga, ngā kawa a o Tatene Matua tupuna. As a project, you know, we're really excited and, and also the um, how we're looking to implement Te Tiriti o Waitangi on the civil construction project, you know, I think is massive. So. I kō atu i te 350 ngā kaimahi ka mahi i te wā kotahi, ā, e matapaetia ana kia 5,000 ngā kaimahi ka eke ki runga i te kaupapa tae atu ki tōna otinga. Temehemi, Te Reo o Te Uru.
Te mihini o te reo o te uru, tēnā rawa atu koe e hoa. Oti anō rā, tēnei o ngā kaupapa e nui, i te mea kua noho mai ko te tikanga, kua noho mai ko te kawa, kua noho mai ko te hītori Māori ake nei, nō ngā iwi e rima e kōrerotia ake nei i tēnei pūrongo, hei hanga, hei tautoko, hei hāpai i te anganga o te uara i nei. Nā, nā runga i tērā i wai ai, i uiui ai tēnei uunga, arā, i te toʻu mātauranga Māori. Umm, nā, e tino uanui tēnei, he puawaitanga ki rē mai o ngā rā ki tua, i te mea, Kua ngātahi ngā iwi, kua ngātahi mai ō rātou puna mōhio, kua ngātahi mai te kāhui mārama ki ngā kawa me ngā tikanga ki te manaaki me te arataki i te kaupapa, ā, nā roto i tērā uatanga, ā, kua nui tonu hoki te oatu, ā, e te. E kite ake ana, e tino mihi tēnei. e tino mihi rangatira rawa tēnei ki te kaupapa whiti nō ki te mātauranga Māori a ō tātou mātua tūpuna. Nō reira, ka tika hoki kia mihi ake ki te ōunutanga o tēnei mai me ngā ua nui o te tohu me ngā ua nui o te tohu kua tukuna atu ki runga i a koutou. Nō reira, kei ngā iwi o tērā tai, kei ngā iwi o tērā kārangarangatanga, tēnā koutou, kia ū, kia ū tonu ki te mahi, ana i a koutou, ā, e whakariterite nei i tēnā uarai, hei uarai ārenga, engari ko te mātauranga Māori tonu te tuarā me te tuakapa. o ngā mahi katoa. Koe noa te iwi ko Rowley Borton tēnei e taki kupu ake nei kia kōta, ko te kupu o te uru tēnei, ana ko tōna kaupapa e taunaki, e tautoko i ngā pūrongo katoa i puta mai ai i te reo o te uru o tēnei wiki. Mai te rohe o Te Maramatū, Ka āmiomio haere taku manu, ka topatopa haere taku manu. Ka tau atu rā taku manu ki raro i te take, ki te take tonu o Ruapehu maunga e tū mai rā. Ana, kei Ruapehu maunga tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, ko te ingoa ko te pae tata, te ingoa o te kāu. Ana, e āta rātou mahi, e mahi i roto i ngā mahi mati iho. ara ngā rauanga roroiko, koirā te ara hei tuku i ngā taonga nei ki te ūnga e ia i a rātou anō ki ā tātou tamariki. Nō reira, e pūrongo āngai ake ana tēnei ki ngā mahi matihiko, ki te ūnga rangatahi e mahi ana i ngā mahi matihiko ki roto tonu i te takiwā ā ō Ruapehu maunga otirā anō ki te iwi nei i Ngāti Ruanui. Hei a Eruera Rerekura tēnei pūrongo kia uri atu tātou ki te pūrongo i tēnei wā.
Ko Pae Tata, e pokapū a Apori, e pokapū Awaa, e pokapū Angarau ki te roe nei o Ruapeʻu. E kaupapa ararei mō ngā tamariki e are ake nei, oti nō, e maa tonu ngā kaupapa e ara mō Ngāti Rangi anake, engari mō ngā tangata katoa

E mahi ana i ngā kanikani TikTok tētahi mea pai ki ēnei kōtiro. Just fun, get to meet new people. I like making friends and playing on the computers and devices and TikTok, yeah.

Hei tā tēnei uri nō Ngāti Rangi, e maa tonu ngā kaupapa auaa ki te pae tata nei. So the philosophy at Te Pae Tata is around innovations and community groups and and it's and it's focused on technology and those things. So yeah there's lots of cool things here but I think it's about how you utilise the spaces to

um with in our house to be able to come and have their own um industry workshops and development for themselves um so it's been really good for the big players um to come and occupy our space. Ko te pae tata e kaupapa aua no Ngati Rangi, Iriwiri Ririkura te reo o te uru.
Tēnā rawa atu koutou e te whānau o Ngāti Rangi, e kaha nei ki te wai ake i te ia o te wā. E wai ake ana i te ia o te wā hei painga mō te wā nei, hei painga mō ngā tamariki mokopuna te puapua wai haere nei. Nō reira, he tino tēnei o ngā pūrongo, he tino tā te mea koia tērā ko te ao tēnei. Koinei ngā uatanga a Mati-iko nei rau anga roroiko me mōio rā a tātou o tēnei whakaukinga o tēnei whakareanga. Ana ei waka a iko i a tātou engari ei whakapiki ake i te mātauranga kia kōkiri whakamua a te ao Māori i roto i ngā taumata katoa o te ao. Nō reira, e mihi ake ana ki te whakaaro, e mihi ake anō ki te manaaki i ā tātou tamariki o tērā takiwā, Māori mai, Pākehā mai, Awahi mai rānei. Nō reira, koia rā tērā e tino tēnei. Ana, ko te ua nui me ngā painga katoa ka puta i roto i te ako, i roto i ngā mahi koa, i ngā mahi ari koa anō hoki, engari ko te wainga matua i roto i ngā mahi rau anga nei, i roto i ngā mahi mati i konei, ka taurite tā tātou uikoi, tā tātou rere, tā tātou mahi i te ao, ki tā te ao anga rau o tēnei wā. Nō reira ka pai, he pai katoa, he painga te kite i te āhuatanga ki ā tātou tamariki i tēnei rā, i ēnei rā whakatā, ana e akoako haere ana i ēnei āhuatanga hou o tēnei ao, hou ā, o te ao wiriwiri e kōrerotia nei, tae noa atu ki ngā mahi i ngā au. Ā, nei, e kei roto hoki ā, tēnei uara i, me uara i tēnei mō ngā mahi pāpāho, pēnei tēnei mahi e mahi nei au, ā, ngā mahi ā, kapo ā ua, ngā mahi waka ā ua, ngā mahi reo irirangi, ngā, ēnā mahi katoa, ā, e tino pukenga. e tino pukenga. Nō reira, ki a koutou, kei te takiwā o Ngāti Rangi, a ka nui rātou e Te Arawa e rere atu nei ki a koutou. Hoi anō, e te iwi e, ko ia tēnei ko te kupu o te uru e pāpāho tonu atu nei ki a koutou, hoi anō, ko te pūrongo o Wakamutunga Rei, he pūrongo i tākea mai tōna whakaaro nō te puna o te ngākau, E titiro ake ana tēnei o ngā pūrongo e kōrero ake ana mō tētehi o ngā koro eke o te maunga Tūtōea. E pā ake tēnei, arā, ko tōna ingoa ko Raymond, ā, te anatau a Tito, e mōhiotia nei ko Uncle Ray. Koia tērā, he tangata tēneki a e ngākau nui, e ngākau māaki, he tangata tautoko i ngā kaupapa a ngā apu a ngā iwi o roto i a Taranaki i roto i ngā tau mamaā. He tangata he tangata e tū ana hei kaikōrero mō ngā kaupapa uua mai i te ao auora, te ao mātauranga, te ao reo, te ao kapa aka. Koia tonu rā tēnei e Kōrero tēnei e āngai ake ana ki tētehi o ngā koro eke whakamutunga o te māraki o Taranaki e noho tonu ana i runga i ngā pae e manaaki tonu ana i ōna iwi. Kia uri atu tātou i te pūrongo nei.
Kua tuwhera mai tētahi whakaaturanga toi hei whakanui i te 70 ngā tau o te rōpū wahine Māori Toko i te Ora ki konei, ki roto i Te Awahou. He ai ki te Pirihitini o te rōpū nei, kei te para rātou i te huarahi mā ngā uri whakatupuranga e haere tonu mai ana. Ko te whai ake nei ko te whānuitanga atu o ngā whakamahuki. Nā te tutūnga atu o te kahurangi a Whina Kupa ki te marae o Parenui i te tau 1900, 51 i tutaki ia ki a Rangi Mahora Reihana Mete, nā tērā tūtakitanga i whānau mai ai ko tēnei whakarerenga. He hōnere tāku, ā, kua noho he rere whakamanawa nui ki a koutou ngā kuia, ngā kaumātua hei whakaruruhau mō mātou i ngā wā katoa. Āe, i kitea ai i aku kuia ā, i mahi ana hei whakatauira i te mahi, i ngā wā katoa. Ko tā Te Perehitini o Te Awahou, ko tā Tracy Robertson kōrero, e whakaatu ana rātou i te rerehua o ngā momo wahine, kuia anō hoki, i arohatia te kaupapa me ngā whānau o te hapori

Ko tāna, he nui ngā whakawhanaketanga ki te rōpū i roto i ngā tau, heoi, ka noho matua tonu ko te whānau i te tuatahi. Ko mahia kē ngā mahi a rātou mā i waihotia mō mātou hei, hei painga, hei huarahi mō ō mātou rangatahi e whakatupu ake i roto i ēnei āhuatanga. E maumahara tonu ana tēnei kuia a Piki Meremere ki ngā akoranga nui o ōna tūpuna ki a ia, kua noho pūmau ēnei māramatanga ki roto i a ia, he mea tau hoki i a ia i roto i tōna whakatupuranga. I te wā au e tupu ana, ko ngā manaakitanga i tērā wā, i te mana, tā mātou mahi.

That are very different to when I grew up and to when our kuia grew up. Ka tuwhera tonu te whakaaturanga nei, tae atu ki te tuangahuru o te marama o Hakihea, Te Mihimi, Te Reo o Te Uru.
Te Mihimi, Te Reo o Te Uru, e te iwi, a, koia tērā, engari tērā o ngā pūrongo e tātou mā, e āngai kē atu ana, ara ki te, uh, ueno ki ngā wā e ā toko i te ora. Ana kua 40 tau te roa o tēnei kaupapa e tū mai ana, ana tēnei tētehi o ngā whakanuitanga, arā kei te takiwā o Te Awaho ki te mōhio ā o roto ana mai o Te Manawatū tonu tēnei o ngā o ngā pūrongo, nā, āna, koia tērā, e kite ake ana rā tātou, ana, i te kuia rā i a Whina Kupa, he, he kaha nōna, he māia nōna, he manawanui nōna, ā, ki te mana tonu o te wahine. Ana, koia tērā, me te kāhui wahine katoa o tērā wā, o te whitu tekau tau ka hori nei, ana, i ngā tahi kia tū mai ai ko te kaupapa nei, hei oranga mā ngā wāhine me ā rātou whānau. ngā tamariki, ngā moko, puna oti anō te wānau katoa, ngā tama tāne hoki. Uh, nō reira, e uh, uh, ngākau nui ana te kite ake uh, i tēnei āhuatanga uh, kia pūrere mai ai, kia pūrere hua mai ai ngā hua ana ki a tātou. Nō reira, koutou e kui mā, e whae mā, e tuahine mā, a wena tēnā koutou. Tēnā koutou i te, uh, i tō koutou kaha ki te tiaki, te mura, o te ahi, a i tahuna mai te ahi nei e o koutou, e o tatou mātua i tama i a ratou e e tu tonu nei, e mumura tonu nei, e ahaha tonu nei i te mata o te whenua. No reira koira ki te te kaupapa o tera o nga ā, pūrongo e tātou mā, nō reira, wēnō, mai i te tīmatanga o taua pūrongo rā, ā, mō taku hē, kei te, ā, te wiki e tū mai nei ko te pūrongo i kōrerotia rā e au. Wēnō rā, ā, koia tērā, koia tērā, ko ngā pūrongo katoa kua puta mai nei i runga i te, ā, reo, ā, o te uru, ana, e wākina atu nei, kua wākina atu nei i runga i te kupu o te uru. Ēnei pūrongo katoa nā koutou, nā Ngāi Ruhi o Ngaro, ēnei Whanganui a Rangitāne Tainua rā ki Taranaki pū, a ēnei kōrero ka tae, ka rua, a weno ko ngā reo irirangi e tino tū ana hei pou mō ngā kaupapa nei, ara ko te reo irirangi o Te Kuri Mako o Taranaki, ko te reo irirangi o Whanganui Awa FM, me te reo irirangi o Rangitāne, Kia Ora FM. koe rā ngā reo irirangi e taunaki ake ana i te kaupapa nei. Hoki anō rā e te iwi, e te māngai pāho tonu, tēnei te mihi atu rā ki a koutou, e te māngai pāho me tō koutou korowai manaaki, korowai awi i tēnei kaupapa. Ko au tēnei ko Rauru Broughton e mihi tonu ake nei, kia mau tonu ana ki te reo o te uru me ana nā kaupapa e tū mai ana a Te Wiki e kē mai nei. Kua rahi māku, kia tau ngā manaaki tangitūnga i a koutou katoa, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rirerire au, whai mārire. Ko te reo te take.